Meka ɖe edzi be efɔ ɖe agba gbɔ dome be akpe na Mawu ɖe yeƒe nusrɔ̃, akpe na Mawu ɖe yeƒe ŋutikɔkɔe, akpe na Mawu ɖe yeƒe lɔlɔ̃ gã yi kodo na nye kple wò ɖe Elabe Aƒetɔ la manɔ mía me, naneke matu anyi o. Yeda akpe na dziƒo Mawu to via Yesu Kristo dzi. Míeda akpe na Ɖela Yesu Kristo to gbɔgbɔ kɔkɔe la dzi. Míeda akpe na trɔ̃yeta kɔkɔe gã aɖewo ƒe dɔ gã yiwo katã wowɔ le míaƒe agbe me. Fofo la wɔ mí Vi la va ɖe mí eye gbɔgbɔ kɔkɔe la va wɔ mí kɔkɔe. Eya ta ŋutia mí kple míatsɔ míaƒe akpedede wɔna ƒe fe ɖe Mawu ƒe amenuʋeʋẽ kple ƒe ametakpɔkpɔ ɖe Ɖela Yesu Kristo ƒe ƒe ɖeɖekpɔkpɔ kple ŋutifafa la ta, eɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amegbɔnɔnɔ kple eƒe ŋusẽdoame la ta. Míeyra mi tɔxɛ le ŋutia eye míebe mixɔ akpedada. Papa, wòe nye nusɔ katã tɔ. Eya ta nèna wò gbɔgbɔ kɔkɔe la mi, be gbɔgbɔ kɔkɔe la nanɔ kple mi le nu sia nu me. Eya ta le ŋutia, wòe nye tsɔtsɔke ƒe Mawu, wò Mawu yi ke tsɔna vodadawo katã kena. Le tsi na mi le ŋuti kple wo fu kɔkɔe. Le tsi na mi le ŋuti be nàtsrɔ̃ míaƒe nu vɔ̃ ɖa. Le tsi na mi le ŋuti be nàwɔ mi kɔkɔe le ŋuti. Míeda akpe nɔ tɔxɛ ɖe wò ŋusẽ ƒe ŋu yi ke nègadza ɖe mía gbɔ la ta. Eye wonègadza ɖe mía dzi eye wogale míaƒe axawo dzi le mɔ xem na míaƒe nu vɔ̃ ɖe sia ɖe wɔwɔ. Akpe nɔ tɔxɛ Ɖela Yesu ɖe amenuveve gbogbo sia ta. Papa, wò gbɔgbɔ kɔkɔe manɔ mía dzia, naneke manyo na mí o. Wò nusɔ manɔ mía mamatɔ naneke o. Eyata ŋutia, ge ɖe míawo míaƒe agbe me le ŋutia, nàfia emɔ nyui tɔxɛ mí, mɔ siwo ke dzi míazɔ le ŋkeke ya dzi, elabe wò ŋutɔ ègada mí ɖe ŋkeke ya me. Na wò gbɔgbɔ kɔkɔe, wò ŋusẽ ma, wò amenuveve ma, wò yayra ƒe gbɔgbɔ, yi ke fiaa mɔ amegbetɔ ne va fia mí mɔ, yi ke doa ŋusẽ amegbetɔ ne va do ŋusẽ mí. le mɔ yiwo katã dzi míatoa. Míato mɔ siawo katã dzi le wò Yesu Kristo ƒe ŋkɔ ta. Eye Aƒetɔ Yesu nɔ kple mí le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me, elabe edo ŋugbe na mí be yeanɔ kple mí le gbɔgbɔ kɔkɔe la me, eye nu sia nu yi ke míawɔa, míawɔe le ye me. Yesu, lé wò mɔ tsɔ le míaƒe agbe me le ŋutsuya. Gbɔgbɔ kɔkɔe, lé wò mɔ tsɔ le míaƒe agbe me le ŋutsuya, eye nàwɔ mía ablɔɖeviwo. Aƒenɔɖela Yesu Kristo, ɖe wò lɔlɔ̃ gã si ke nèɖo na mí la ta. Amen. Nye adegble tso Mark chapter 10 from verse 17 to 31. Marko ƒe agbalẽ etamewo. Xexlẽme wui adre va se ɖe blatɔ̃ vɔ ɖekɛ me. Marc 10, verset 17 à 31. Biblia na míenya be, alo nya nyui la le gbɔgblɔm na mí. Yesu ƒe nya la le gbɔgblɔm na mí. Eye nu yi ke Marco bia gblɔ na mí koe nye be, Ame aɖe, ŋutsu aɖe, ame vevi aɖe, ame gã aɖe ele eyi sesẽ ɖe me tom ɖe Yesu ƒe mawunyagbɔgblɔwo la ta, ɖe Yesu ƒe nuxlɔ̃menyawo ta. be enya yiwo katã le dodom le Amegbetɔ Vi la ƒe lãme le dodom tso eya ma me ku ɖe dzimetɔtrɔ, ku ɖe dziƒofiaɖuƒe la dzi. Nya la eʋã nu tsuea? Nya la eʋuʋui? Nya la ʋu mɔ aɖe. Nya la ʋu sidzedze ƒe mɔ aɖe nɛ. Ale be ke Yesu dzua, ekplɔe ɖo kple avifafa. Ekplɔe ɖo kple nuxaxa. Ekplɔe ɖo be yeanya nya yi ke gblɔm wòle, elabe ŋutsu ya akpɔe yi ke mo dzɔdzɔa. Mawu subɔlawo ƒe aƒeme wɔ dzɔdzɔe. Ame wɔ xexea me. Ame wɔ anyigba, ame wɔ dziƒoa. Ƒome ma me do gɔme. Ale be ŋutsu ya dze klo ɖe Yesu ƒe akɔme. Aƒetɔ nya yewo ne gblɔ gba. Nya la ekafu dzi. Nya la ʋu nye susu. Ɖeko mele xexea me ko. eya ta aƒetɔ kpɔm ɖa le ŋku ɖe ŋuti nye vie yesu dzro me nye yesu kpɔ nya me tsi blibo ke dze klo ɖe akɔ me alabe nya ɖe le dzɔdzɔm ɖe tsi nye yele xexea me ko Yabia nu, Nya gbogbo yiwo katakata wògblɔ, nu ka yeate ŋu awɔ be agbe mavɔ la nasu ye si? Nu ka yeate ŋu awɔ be yeakpɔ ɖeɖe? Yesu kpɔe dzi o. Elabe Yesu nya ame yi ke wònye. Ekpɔe nɛ be meka ahasi, meka fifi, meka ɖi aʋatso ɖe asi, meka bia nu ɖe ame ɖeke ƒe naneke dzi, meka va nu o. Elabe Yesu nya nya yi ke gblɔm wòle na dɔwɔla. Dɔla eɖo ŋutsi na Yesu be, Ao, aƒe yi ke me metsoa, tso ɖevi me ke wofia nu sia yiwo katã. Yesu gblɔ nɛ be, Ẽ, ɖe dziƒofiaɖuƒe la me yi ɖe agbe mavɔ ƒe asiwo susu ta metsitsi le mawufiaɖuƒe la gbɔ. Edzidzɔe. be metsi dzi le fiaɖuƒe la gbɔ. Yesu kpɔe tu. Yo gblɔ be gake ekpɔtɔ ɖeka. Bàtsewo kesi nɔ me. Ne na me na me da. Ibe kesi nɔ nu dzadzi la. Ana ame dahe woa eɖe fu nɛ. Aleke la wɔ? Nu yi ke nye yi ƒe atsyɔ̃ɖonu le anyigba dzi. Kesinɔnu yiwo ke me yi nɔna hafi tuna aglo. Kesinɔnu yiwo me ke nɔna hafi yi ke ɖua nu. Yesu mekpe na ame sia ame. Hafi Yesu akpe wa, alé ŋku ɖe ŋuti. Alaba Yesu dze si eye wònya nya yi ke gblɔ ge wòala. Yesu gblɔ nɛ be kpɔ ɖa, hei, nàva dzra nu, nàkɔe na ame dahe o. Nenye be dzi be agbe mavɔ nasue si vavã ye wòtɔe dzia, elabe megblɔ na wò be, medzi dzi le dziƒofiaɖuƒe la gbɔ. va dzra nu siwo name na ame dahe eye nava tso ye yome zɔ. Nya la sesẽ na ɖekakpui ya, ɖekakpui kesinɔtɔ ya. Nya la esesẽ nɛ. Leke yeawɔ nya ya ŋuti dɔ ɖo? Eye wòtso le Yesu. Yesu kpɔe be asesẽ na kesinɔtɔ. be wòage ɖe dziƒofiaɖuƒe la me. Kɔ wo be kposɔ nato abi ƒe dome. Eka Yesu di be agbe. Biblia na míenya be míadzi dziƒo ƒe nuwo gbã, yi ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Nenye be míedzii eye wosu mía sia, ke anyigba dzi ƒe nuwoa, woatsɔ katã akpe ɖe edzi na mí. Elabe anyigba dzi nua mehiã na dziƒo yiyi o. Míaxɔ Mawu ƒe ŋusẽ yi ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe, yi míexɔ le ŋkeke ʋɛ yawo me. Yi gaɖo ŋku nuwo dzi na mí. Ne ya le mía me, kesinɔnuwo ke le anyigba dzia, asui míasui. Elabe Biblia, Aƒetɔ Yesu be, Kpɔ ɖa, mixɔ gbɔgbɔ kɔkɔea. Esia he nunya kple anya se. Esia he nugɔmesese aʋa na wò. Esia na miada nu yi ke miakɔ wɔ dɔ be anyigba dzi nuwoa woakpe ɖe mia ŋuti. Be manya ame yiwo nye nuxalawo, ame yiwo nye veveselawo. Eya ta be megaʋã nu o, megaɖi aʋatsoɖase o, megabiã nu ɖe ame aɖeke ƒe naneke ŋuti o. Ne Mawu ƒe gbɔgbɔ la le nye kple wò me tutua, mi mabiã nu. Nya la koe nye be Yesu be agbe mavɔ. ne wòasu mía sia ele be míatrɔ le míaƒe dziwo me ele be míaxɔ nya nyui la dzi se ele be míaxɔ yeƒe nya yiwo katã gblɔ me la míaxɔ nya la dzi se eye woalé mawo ƒe tsi na mi be le yawo katã ma ɖeɖekpɔkpɔ ava na mi míaƒe kesinɔnu yiwo le mía si la gbea aƒetɔ la tɔwo katã wonye Ye ta míase ɖe Aƒetɔ ƒe amewo nu be míadzra wo ame na ame da. Abia bena ɖe yiƒe kesinɔtɔ susu ɖe ame da hewo tsi wobe nakpe ɖe ee. Ya ta Mawu wɔ kesinɔtɔ be nakpe ɖe ame da he aɖe tsi. Nakpe ɖe ɖevi aɖe yi ke tsilawo mele si o. Nàkpe ɖe ame ɖe ŋuti ye hã nakpɔ nu aɖu. Eya ta Mawu wɔ kesinɔtɔ. Eye ɖe kesinɔtɔ mayi dziƒo oa? Kesinɔtɔ ayi dziƒo. Nya la koe nye be nàxɔ Yesu dzi se. Nya la koe nye be nàtrɔ le wo dzi me. Nya la koe nye be nàna woade dzi ta na wò. Eyɔ kɔ na tún wɔ. Afi agbe ma vɔ la. Na tu asi. Ne me wɔ sia wa. Agbe ma vɔ ma tu asi. Eye ke Yesu dzi wa. Le gbɔ. Egblɔ na apostol be. Nuka la wɔ. Eye esia awɔe be amegbetɔ atsi anyigba dzia? Awɔ. Ele be dziƒoa nasu mía si. Eya ta be míadi be míaƒe kesinɔnu akɔ kpe ɖe ame da be ŋukpeɖuɖu mava va le wòagbe o. Akpee me nele. Ele nu geɖewo me tɔ ke. Agbobui ma yi ko le gbɔgblɔ me. Ekposɔ atoe ma. Meka nye kposɔ. Ewe nye kposɔ. Leke mekɔ ɖokui be enye kposɔ ɖo. Elabe agbe ya me agbea susu. Akafi dziƒo na suasuiwa. Mele xexea me ƒe nuwo lɔ ge ɖe asiwò. Ele fu kpe ge, nyadzɔɖeamedzroe le vava ge ɖe Yesu ta. Ele abi xɔ ge, elabe teƒea melolo na to. Ele nu geɖewo me to ge. Eya ta ŋuti ya. Aƒetɔ le gbɔgblɔm na wò be, Gatrɔ le wò tsi me le ŋuti be agbe mavɔ nasu asiwò, ke siwo nu le asiwò nadze o. Èle mɔ aɖe zɔm eye mɔ yi ke zɔm nèle eye nye be fukpekpewo le mɔ dzi. wole wò gblẽ biam wole tsitre tsi ge ɖe dzi amewo le yewo me tsi ge emɔ yi dzi to ge na la ŋdza wa nɔ mɔ dzi abi ƒe domevi tsikui me yi ke to ge na la le agbagba dzedze me be dziƒo la nasɔ si wɔ. Enu ke ɖewo afa woƒe agbe, ke me dzi made tsi ƒo ɖo le dzi be agbe mavɔ la nasu asi o. Tsɔ ɖokui ada asi na Kristo blibo. Tsɔ wò agbe na Yesu blibo. Xɔ Yesu dzi se blibo. Wɔ dɔmenyo na Mawu eye wo kesinɔla ada dzi ɖe dzi. Kesinɔtɔ ayi dziƒo. Kesinɔtɔ ayi dziƒo. Ewɔ kesinɔtɔ ayi dziƒo. Nenye be ema woƒe nuwo na meda he o. Eye nèxɔ ɖe la Yesu Kristo dzi se. Le ke nèɖu nu ɖi ƒo, ame ɖe hã neɖu nu wòaɖi ƒo. Le ke nèle dzidzɔ kpɔm ma, ame ɖe hã nekpɔ dzidzɔ. Le ke nèle aseye tso ma, ame ɖe hã nasɔ tso aseye. Le yi o dzi yɔ kple dzidzɔ. Ame ɖe ƒe dzi na yɔ kple dzidzɔ. Ne eɖu nua, ame ɖe hã ne ɖu. Ne eno nua, ame ɖe hã na no. Nenema nye agbe ya me awo kesi me ɖu. Eye na bia be kesi no nukua nɔ esi afi akpe ɖe ame ɖe nua. Aho. Vitukui ake la si o. me kple ame aɖe ke agbe mavɔ asu asi o ŋuti ya menya be ele dɔ la dzi ele nu nam amewo le ɖuɖu ele amewo nyim ele ŋusẽ do ame ɖe ena be ame ɖe ƒe dzi na dze me me dzi dzi le dziƒo fiaɖuƒe la gbɔ ele mɔ dzi dzi magblẽ nɔ be Vitukui ake le asiwòa, àte ŋu awɔe na ame aɖe. Eya ta Yesu wɔ kesinɔtɔ ɖe. Ke le eya me, xexea me ƒe nua gasɔ asi be nànɔ agbe ɖe edzi akpe ɖe ame ɖe dzi, be dziƒo ƒe mɔ nagatu ɖo. Xɔ nya la dzi se. Xɔ Yesu dzi se. Na woalé Mawu ƒe tsi na wò. be akpe mavɔ la nasu asi. Ewɔ yɔ le tsi na vɔ xɔ nya la dzi se. Xɔ aƒetɔ Yesu dzi se. Ya ko hafi akpe mavɔ la su asi. Ebe gbãtɔ woanye mlɔetɔ eye mlɔetɔ ava nye gbãtɔ. Medzina gblɔ na be teƒe ke Yesu da wo ɖo ava ɖiɖi le teƒe ma. Teƒe gbãtɔ yi ke wòna wɔ abe le ɖiɖi ge le teƒe ma ava nye mlɔetɔ. Eye wɔame yi ke nye mlɔetɔ le ŋuti ya ewɔna nye ame gbãtɔ. Yesu ƒe asi yi ke naa ŋutifafa hena ŋutifafa le ŋuti ya hena dzimetɔtɔ hena ŋutifafa le ŋuti ya hena amedzikpɔkpɔ nena ŋutifafa ma ne wɔ kesinɔtɔ ƒe kesinɔtɔ yi ke wòhã nàkpe ɖe ame ɖe nu be ame aɖe nakpɔ dzidzɔ egbea, ame aɖe natso aseye egbea, ame aɖe nakpɔ ŋutikɔkɔe egbea, ame aɖe nayɔ Mawu egbea be Mawu, ewɔe wɔ sia nam. Mawu naƒe nu le ŋuti. Gbɔgbɔ kɔkɔe yi ke nèxɔ nezu kesinɔnu gbãtɔ na wò. Nefiɔ mɔ yiwo katã nàto. Nena wò aɖaŋu yi ke nàkɔ kpe ɖe amewo ŋuti la kpea. Nena wò ŋutifafa vavã yi ke anɔ mewò be ame ɖe ƒe dzi nadze. Gbɔgbɔ kɔkɔe nedo ŋusẽ mí le ŋutia. Nena eƒe xɔname nedze agɔ ɖe mía dzi. Neʋu míaƒe susuwo, na míaƒe asindɔwɔwɔ nali ke na mí. Míaƒe asitsatsawo agbe gbɔgbɔ nage ɖe eme. Míaƒe dɔwɔƒe nunya kple anya sã. nanɔ mía si le míaƒe dɔwɔna katã. Ɖeɖi ta me nɔnɔ te ɖe axa tso míaƒe agbadɔ gbɔ. Eye adziƒo Mawu ƒe asi na wɔ mí míazu ablɔɖe ɖi. Mawu akpenɔ tɔxɛ. Ɖe wò ɖoɖo gã yiwo katã nèda ɖe míaƒe agbe dzi. Ɖe xɔname vavã yi ke nètsɔ de mía me. Nàna míame nu veve sia be wòasi mía si ɣeawo katã ɣi. Míedo gbe ɖa le ŋuti ya, Papa. Mi mate ŋu awɔ naneke le mía ŋutɔ míaƒe ŋusẽ me. Nenye be wò ŋusẽ mele mía me o. Kpe ɖe mía nu. Ɖe mí ɖa tso nu vɔ̃ ɖe sia ɖe gbɔ. Ɖe mí ɖa le anyitsetse ɖe sia ɖe gbɔ. Na míalɔ̃ mía nɔewo le nu sia nu me. Mía amewo nèwɔ kesinɔtɔwoa, míakpe ɖe ame dahewo dzi. Aƒetɔ, Akpenɔ le ŋuti ye. Ŋkeke la le asiwò me. Mitsɔ míaƒe dɔwɔƒewo yi de asi me nɔ. Do ŋusẽ mí le míaƒe dɔwɔƒewo eye nàna wò amenuveve kple wò yayra nagbã go ɖe mía dzi. Mínya be àte ŋu awɔ nu sia nu be míatsɔ kafukafu dodoɖedzia nɔ. Li ke míegbã. Ɣla mí ɖe wò bebeƒe. Nàna míanɔ wò kpɔkplɔ te eye nàkplɔ mí ayi agakplɔ mía gbɔ dede nɔviwo katã le duta. Megblɔ katã ɖe wò Yesu ƒe ʋu me. De tsi ƒo na wo le dɔwɔna ɖe sia ɖe me, eye wò xɔname na nye zi tso, eye womekpɔ dɔ le wɔwòm oa? Ʋu mɔ na wo be woakpɔ dɔa wɔ, eye wo agba te wo ɖe anyia, ɖagba kpekpea ɖa le wo dzi. Aƒetɔ, minya be ate ŋu awɔe, elabe ŋusẽ doa me lae nènye. Na dzi nadze eme na wo le dzronyigba yi ke dzi wole. Aƒetɔ, nena miaƒe dziwo nadze eme le dzronyigba yi ke dzi mile. Nu yiwo katã miebia tso Mawu gbɔ nena mi. Yehowa nenye kɔ kpɔ mi. Yehowa nesi eƒe ami na mi. Yehowa nena mi eƒe ŋutikɔkɔe. Negbabla mi. Amenuvela nenɔ ŋgɔ na mi ɣeawo katã. Wòanɔ megbe na mi ɣeawo katã. Wòanɔ miaƒe axawo dzi. Mebia gbɔgbɔ kɔkɔe nena mi aɖaŋu yeye yi ke miakɔ nɔ dzronyigba dzi. Nena mi ŋusẽ yeye yi ke miakɔ nɔ dzronyigba dzi. Nena mi xɔname yi ke miankɔ nɔ dzronyigba dzi. Edɔ mele wuo go, tsikɔ hã mawu o. Ega mahiã o. Homa yiwo mesu asi oa, homawo nasu asi o. Medo gbe ɖa ɖe tawò le ŋuti ya be Mawu yi ke nye wò agudzedzea, agudzedze yeye nava nɔ wò le ŋuti ya. Be kafukafu, dodoɖedzi nanye eya Yehowa tɔ. Mebe tsi mavɔ le wò tsizɔ me. Amɔ mavɔ le amɔze me na wò. Ebli mavɔ le bliba dzi o. Ega mavɔ le gadzeɖoƒe o. Lãmesẽ nanye tɔwò yawo katã yi. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Eye medo gbe ɖa. Woyrɔ le ŋuti. Amen.